Għalfejn id-dizzjonarju ta' Vassalli jissemma aktar minn ta' De Soldanis la darba ta' De Soldanis u għedem.
Ekku, fil-fatt ħafna drabi aħna Infittxu dak li huwa l-eqdem u dak li beda xi ħaġa. U ġustament għandna nħarsu ħafna lejn lejn De Soldanis il-għaliex huwa eqdem daqsxejn sewwa minn Vassalli u mhux biss imma Vassalli hu stess jgħidilna li nqeda bil-Dizzjunarju ta' De Soldanis u li ġie anke kien iżur Għawdex biex jiċċekkja xi kliem li hu ma kienx semgħu imma li kien irreġistrah De Soldanis. Imma rridu niftakru illi hemm differenza kbira f'dik li kienet, aħna qed nitkellmu hawn fuq qisu popolarità, kemm hu popolari. Id-dizzjunarju Id-Damma ta' De Soldanis ma tantx seta' jkun popolari, il għaliex kif taf baqa' manuskritt. U allura kien midfun biex ngħid hekk għal ħafna snin qalb dawk il-kotba, ħlief in-nies illi kienu verament riedu jkunu riċerkaturi ma kinux ħarsu lejh. Bid-differenza ta' Michel Anton Vassalli li għalkemm kien ta' età żgħira minħabba li kien f'Ruma u fil-qalba tal-kultura u tal-pubblikazzjoni, irnexxielu jippubblika d-dizzjunarju tiegħu u allura nsibuh imfaħħar u msemmi minn ħafna nies. Jiġifieri dik ha żvantaġġ li kellu De Soldanis li ma tistax tiċħdu. Imma d-dizzjunarju ta' De Soldanis naturalment huwa dizzjunarju kbir ħafna, u ikbar minn ta' Michel Anton Vassalli fil-fatt, eh, huwa dizzjunarju fidil ħafna lejn il-lingwa sħiħa tan-nies, li allura ma toqgħodx tagħżel eh, De Soldanis dak li kellu sabiħ fil-fatt, illi huwa jidher illi huwa ritratt ġenwin tal-Malti kollu li kien qed jisma' madwaru. Eh, fil-waqt illi Vassalli aktar xil għaliex kien lingwista iktar raffinat, allura kien mittiefes, kien xi ftit imniġġes minn teoriji li ġegħluh jagħżel kelma u jwarrab oħra. Waqt li, biex ngħid hekk, in-nuqqas ta' għarfien ta' De Soldanis u l-entużjażmu tiegħu ġegħluh jinkludi tant kliem Sewwa, kulma sema' madwaru jidher illi kien jirrekordja. U ma ninsewx ukoll illi d-Dizzjonarju ta' De Soldanis huwa wkoll minjiera ta' informazzjoni anke għall-istorja soċjali. Jiġifieri ma llimitax ruħu biss għal dak li huwa t-tifsir tal-kliem, imma kull fejn kien hemm xi ħaġa li kienet ta' interess għall-ħajja Maltija, ipprova joħroġha kemm jista' jkun. Allura huwa dizzjunarju u fl-istess ħin nistgħu ngħidu enċiklopedija tal-ħajja soċjali Maltija. Fil-fatt kienu ħafna, kif kif tafu, kienu ħafna l-istudjużi li għoddsu f'dan ix-xogħol, fosthom ewlieni Ġużè Cassar Pullicino, u ħareġ ħafna informazzjoni dwar is-seklu tmintax, Proprju minn dak li rrakkonta fid-dizzjunarju tiegħu De Soldanis. Vassalli imma mbagħad jekk nieħdu nħarsu ftit lejn dizzjunarju ta' Vassalli insibuh iktar sistematiku u din hija xi ħaġa li żgur ġibdet ħafna nies lejh. U ma rridu niftakru wkoll dwar il-popolarità dejjem illi kellu numru ta' segwaċi Vassalli, per eżempju Panzavecchia, li kien ftit warajh, ftit wara Vassalli, qisu student żagħżugħ, ħa ngħid hekk, ta' segwaċi żagħżugħ ta' Vassalli, u li għen ħafna biex ifaħħar, billi faħħar il-Vassalli, u allura, Għand il-Maltin iktar waslet il-vuċi ta' Vassalli minn ta' De Soldanis. Kien hemm ukoll il-fatt li De Soldanis barra x-xogħol, skużawni, Vassalli barra x-xogħol lingwistiku tiegħu, Kien persunaġġ politiku u allura ħareġ daqsxejn bħala l-eroj, hu veru. U dan kompla komplew jagħmluh ir-romantiċi, kif taf, Dun Karm li jiktiblu dak is-sunett sabiħ, Ġorġ Pisani u oħrajn, illi dejjem qishom ideolizzaw xi ftit il-Vassalli bħala dak iż-żagħżugħ imqareb illi lest li joħodha kontra l-istituzzjoni. Dan kollu ġiegħel il-Vassalli jixgħel iktar, biex ngħid hekk, quddiem l-oħrajn.